דאנערשטאג ליל שישי פרשת כי תבוא, ס'איז די ערשטע שיעור איבער פרשת השבוע וואס אונז גיימער געבן אויף די טשענעל, און איך וויל מיך באדאנקן דא פאר די מתווים פון די שיעור, ר' משה באנדא שליט א, וואס ער האט די זכות פון דעם שיעור, די זכות הרבים פון די תורה וואס מיר גיימער לערנען און פון די גוטע זאכן וואס אונז גיימער ארויסנעמען פון דעם שיעור. סאו, קודם געבן א קורצע הקדמה. כ'ווייס נישט, כ'וויל מיך נישט מסכייף זיין אז כ'גיי עס טון יעדע וואך, כ'גיי זעהן די וואך וואס די ריעקשאן פונעם עולם איז, און אקארדינגלי צו דעם וועל איך ממשיך זיין צו אדער יא ממשיך זיין אדער נישט ממשיך זיין די שיעורים, און אדרבה אז עטס האטס קאמענטס און עטס האטס איידיעס פון וואס מ'זאל רעדן, און כ'זאג אונקלאר די שיעור איז ריין אנדערע עניינים וואס האט נישט צו טוהן מיט די פריערדיגע ווידיאוס וואס מען האט געזעהן פון מיך, קיין שום שייכות נישט, דזשאסט אינטערעסאנטע זאכן וואס מען קען ארויסנעמען פון די הייליגע תורה וויאזוי צו לעבן א גוטע לעבן, סאו איינער האט אמאל א הצעה מען זאל רעדן פון א סערטען נושא, מען זאל רעדן פון א סערטען טאפיק, אדרבה איך האב ליב צו הערן וואס מענטשן זאגן, און איך רעספעקט זייער שטארק מענטשן'ס מיינונגען, סאו עני טיים. סאו די וואך איז פרשת כי סבא. פרשת כי סבא הייבט זיך אן מיט ברענגען ביכורים. יעדער ווייסט פון דעם. ביכורים איז א מצוה אז די ערשטע פרוכט וואס ס'וואקסט. לייגט מען ארום א בענדעלע, איינמאל ס'הייבט אן צו וואקסן, און ווען עס ווערט רייף נעמט מען עס אראפ פון די בוים, מ'לייגט עס אריין א בעסקעט, אין א קארב, און מ'טראגט עס אין בית המקדש, אלע ווייסן נאך פון אלס קינד די אלע מעשות ווי מ'האט עס ארויפגעטראגן, עס איז געווען א גאנצע מצב, עס האט זיך געטון. זייער אינטערעסאנטע מצוה. און איך בין געווען א רבי אין חדר, איך קען אויסערווענדיג די פסוקים מיט אלע רשי ס, ווייל כ'האב עס איבערגעזאגט הונדערטער מאל, באט ס'איז דא איין רשי וואו איך האב מיך אוועק אפגעשטעלט אסאך מאל טראכטן וואס די באדייט פון דעם, סאו איך געב א דזשאמפ צו יענע רשי, ס'שטייט דא ווען דער איד ברענגט ואמרתו אליו,

לא תתנון הרע מרע ודובי, מען רעדט פון אלע גוטע זאכן. כ'האב מיך געוואונדערט וואס עפעס דארף מען אויפהייבן די קול, און וואס וועט זיין טאמער וועט ער רעדן נארמאל? וואס דארף עס גיין אויף טאון פֿופֿציק? וואטס די פוינט? סאו כ'האב אריינגעקוקט אין פארשידענע ספרים נאך זייענדיג א מלמד, און כ'האב געטראפן א מורא'דיגע זאך. און כ'וועל באלד צוקומען צו דעם פארוואס מען דארף שרייען הויעך. כ'האב גערעדט די וואך מיט א שפילער, איינער וואס שפילט ביי חתונות, א וואויל אינגערמאן, און ער געבט מיר א זאג, מ'האט געשמועסט פארשידענע אינטערעסאנטע זאכן איבער די לעבן, און בסך הדברים זאגט ער מיר זייער אינטערעסאנטע זאך, אז ער קען אסאך מאל שפילן ביי חתונות, און ער איז זייער א פאפולער שפילער, שפילט זייער שיין גראדע, כ'האב מיטגעהאלטן אפאר חתונות פון אים, און. און זאגט אים אז בחורים שטייען און קוקן אויף די שפילער, מענטשן שטייען און קוקן אויף די שפילער, און ער זעט אז זיי האבן הנאה, נאר היות ער איז אזא פעימאס מענטש, איז פילן מענטשן נישט קאמפארטעבל צוצוקומען צו אים און זאגן שקויעך, און ער זאגט, איך ווארט אויף דעם, איים וועיטינג פאר איט. פארוואס, זאגט ער מיך, פאלט נישט מענטשן ביי אז אפילו א פאפעלער מענטש דארף א שקויעך, אפילו איך טו עס יעדע נאכט? יעדעס מאל וואס איך גיי צו מיין דזשאב האף איך אז אלע ספיקערס וועלן ארבעטן און איך וועל געדענקן פונקטליך אלעס און אויב ס'איז דא א קווייער איך זאל קענען מיטארבעטן מיט זיי, ס'גייט אריין אסאך כוחות און אפילו איך שפיר שוין אט צען יאר צו וויפיל איך ווייס נישט ווי לאנג איך שפיל איטס איטס עווערי נייט און עווערי טיים אנאדער ווי מען זאגט אנאדער סטראגל האב איך אים געענטפערט א אינטערעסאנטע זאך מענטשן האבן א גרויסע פראבלעם מיט דעם נישט נאר צו זאגן שכוח. פאר א מענטש וואס טוט א גוטע זאך, און אפילו זאגן שכוח פאר זיך אליינס. מענטשן לעבן א לעבן, דער איז סאם, ס'איז דא שוועריקייטן אין לעבן, און מענטשן אסאך מאל, די שוועריקייט מאכט אז זיי זאלן אלעס אנקוקן שווארץ, און מען כאפט נישט, און שפעטער ווען מען דרייט זיך אויס און מען קוקט צוריק צו די שוועריגקייטן וואס איז געווען אמאל, זעט מען אז עס איז נישט געווען אזוי שווער, למעשה איז עס געווען א טובה. סאו מען טראכט אסאך מאל צוריק, ווייסט, איך בין אזא נאר, ווען איך אין די שווערע צייטן וואלט צוגעלייגט מער קאפ, און איך וואלט געווען קלאר מיט מיך, וואלט איך קיינמאל נישט אנגעקומען צו די פאזישן. און איך וואלט בעסער געזאגט איך וואלט געקענט בעסער הענדלען די גאנצע סיטועשן, ס'וואלט געקענט זיין אסאך בעסער. כ'על ענק דערציילן א מעשה שהיה. צוויי מעשה'ס וואס מיט מיר האט פאסירט. די ערשטע מעשה איז געוועזן, זייער אינטערעסאנטע מעשה, און כ'על זאגן די נאמען פון מיט וועמען ס'איז געוועזן. איך בין געווען א יונגל, איך האב געוואוינט אין אנטווערפן. געבוירן דארט. און ס'איז געקומען צו פארן די וויזשניצער רבי זאל זיין געזונט און שטארק, פון בני ברק, געקומען דעמאלט צו פארן קיין אנטווערפן, ער איז דעמאלטס נאכנישט געווען וויזשניצער רבי, ער רופט אן יענע יארן די זיסע יארן. אויך ער איז א סעמפל פון א מענטש, א דמות, אנצונעמען יסורים באהבה. קאפאנעם, ער איז געקומען קיין אנטווערפן, יעצט, זיין מאמע, די וויזשניצער רעבעצין איז געווען א פאנעט, סאו מ'האט זיך געהאלטן נאנט, כאטש ס'איז, פאר מיר איז עס שוין גאנץ א ווייטע קאזין, אבער מ'האט זיך געהאלטן זייער נאנט, און ווען דעמאלט האט אים גערופן דער וויזשניצער רב איז געקומען קיין אנטווערפן אדער רב סרולטשוב ווי מען האט אים גערופן דעמאלטס בלשון חיבה ווען ער פלעגט קומען קיין אנטווערפן האט ער געמאכט זיכער עטליעסט איינמאל אריינצוקומען צו מיין טאטע צו ס'איז געוועזן אמאל אויף א סאפער ווייל מיין טאטע איז דאך א פאנעט א קאזין די איינציגסטע קאזין אין שטאט צו ס'איז א סאפער צו ס'איז אמאל א סידור ווענדט זיך וויאזוי עס האט זיך אויסגעשטעלט. ס'איז געווען איינמאל וואס ער האט געדארפט קומען עסן ווען שבת צופרי. יעצט, ווער ס'ווייסט די סיטועשאן וואס דעמאלטס איז געוועזן, איז איך ווייס אז סאם האו מיין טאטע איז נישט מיטגעגאנגען דאווענען, ער איז געגאנגען דאווענען אין בעלז, מיין טאטע האט געדאווענט אין באבוב, האט מיין טאטע מיר געזאגט, גיי קיין בעלז, און גיי מיטן רב, און ווען דער רב ענדיגט דאווענען באגלייט אים אהיים ווייזן וואו אונז וואוינמער. סאו איך בין געגאנגען, הגם א זיידע ר' אבישי גרינפעלד האט אויך געדאווענט אין בעלז, באט איך בין אנגעקומען קיין צו בעלזער בית מדרש און איך האב אים געזען דארט פארטאגס, איך מיין פארטאגס א שעה פארן דאווענען איז ער שוין געזיצן דארט און געלערנט, איך האב אים גלייך געברענגט א קאווע, איך האב אים געזאגט ווער איך בין, וועמענס זון איך בין און אז איך בין דא געקומען דאווענען, און ער האט זיך באדאנקט און באדאנקט, פיין, ער האט געדאווענט דארט, און נאכן דאווענען איז ער אהיים אנגעמיינען צו גיין, איך פארשטיי א גאנצע וועג זענען מענטשן צוגעקומען, און ווען ער האט נישט געכאפט עפעס ווער ס'איז וואס, האט ער מיך געפרעגט שטילערהייט, איך האב אים געזאגט דער איז דאס, דער איז יענץ, און אזוי א גאנצע וועג, איך האב אים באדינט, איך בין א רבי'ש קינד, און איך האב געוואוסט ווי מען דארף טריעטן א חשוב'ע איד, א ערליכע איד, א רבי'שע, איך בין דאס גאר רב, ס'איז זיך מורא'דיג שיין באדינט ווי א עכטע גאבד. און מ'איז געגאנגען, רוב וועג איז געווען נאך מענטשן, ס'האט כמעט נישט גערעדט מיט מיך, ווייל דא און דארט האט ער מיר געפרעגט קוועסטשענס. מ'איז אנגעקומען לעבן מיין טאטע'ס גאס, מיין טאטע האט דעמאלטס געוואוינט אויף א גאס וואס הייסט זירענבאק, ס'איז א שיפע געסעלע, כמעט קיין איין איד האט נישט געוואוינט דעמאלטס דארט, און ממילא איז שוין נישט געווען קיין באגלייטערס. מ'קומט אריין צו די גאס, געט ער זיך פלוצלינג א שטעל אפ און ער זאגט, וויאזוי הייסט איר נאכאמאל? זאג איך, כ'הייס מענדל הערש. ט'מענדל הערש, לאמיר דיר פרעגן, וואס טוסטו ווען דו קומסט אהיים פון חדר?

איך מיין, ער פרעגט מיר אזעלכע קוועסטשענס, כ'האב געפילט אנקאמפארטעבל, און כ'האב געענטפערט לייג אויס. אזוי? נישט איך האב דערציילט אז איך האב זייער ליב לעגאוס, און איך האב א חלום צו לערנען מסכת סתומעט און בויען א בית המקדש מיט לעגאוס, און ער האט מיך זייער שיין באלויבט, און שוין. ער איז אריינגעקומען צו די סעודה, מ'האט געמאכט די סעודה, ס'איז געווען הערליך שיין, שמועסן איז געווען ביוטיפול, ביקאוז מיין טאטע איז א תלמיד פון וויז, ער האט געלערנט אין וויזשניץ מאנסי, ממילא ס'האט זיך געטון א וויזשניצער שמועס, ס'איז געווען ביוטיפול די גאנצע סעודה.

ביז היינט האב איך א ראטע אז דער צעטל איז מיר פארלוירן געווארן. ווער ס'קען וויזשניצער רבי ווייסט אז ס'מאכט סענס אויף אים. בין איך די ממח פון די מעשה? איטס סאטש א ספעשל סטארי. ער וואלט מיר געקענט געבן א ספר אזוי ווי אנדערע רעבעס, אנדערע קאזינס זענען געקומען צו מיך אינדערהיים, מיין טאטע האט געהאט אסאך זאג קרובים, ער איז קרוב מיט כמעט אלע רעבעס, און עס איז געקומען כסדר שיינע אידן, איך האב באקומען אסאך ספרים, איך האב דא ביי מסלול שפע אסאך ספרים פון זיי. קיין איינער האט נישט אריינגעטראכט, דער אינגל האט מיך באדינט, לאמיר אים צוריק צאלן אויף א שענסטן וועג וואס איך קען. נו וואס דארף א יונגעלע? לעגאוס! ער דארף א ספר פון מיר? ער האט מיט שמאוויטץ און וועט ער האבן אסאך מער. דאס האבן הכרת הטוב, אמאל איז דא א גרויסער שפילער וואס מענטשן פילן נישט קאמפארטעבל אים צו זאגן שכח, און אמאל איז עס פונקט פארקערט, א גרויסער מענטש טראכט, איך גיי זאגן שכח פאר דער קליינער יונגעלע? איך גיי זאגן שכוח פאר כ'ווייס וועמען דארט. כ'דענק איך בין געווען אין ישיבה, איינע פון די ישיבות ווי כ'האב געלערנט, געווען א קעטש א קע א קעכער, און דער קעכער האט געקאכט אין ישיבה, קיין איין בחור איז נישט בייגעפאלן אז דער בייזער קעכער ווארט אויף א שכוח, ער איז געווען אייביג נערוועז, און ער דארף אנגעזשעמט זיין א קעכער אין א ישיבה, נארמאל אזא מענטש גייט שוין נישט אין גיהנום אריין, און. איך האב אייביג זיכער געמאכט איך גיי צו צו אים זאגן שקויעך און בחורים פלעגן מיך אנקוקן שא שא, כ'מיין וואס עס איז זיין דזשאב, האב איך ענק זאגן איך האב אייביג פארדינט פון דעם, סא סימפל יעדער פארשטייט פארוואס ביקאז ווען איך האב געדארפט עפעס ספעשל האט ער זיך צוגעשטעלט צו מיר, און ער פלעגט מיר אייביג זאגן איך זיץ אין די קאך און איך ארבעט אריין ס'פאלט קיינעם נישט איין צו זאגן שקויעך צו דאנקן, און ער האט מיר צוגעלייגט יענער איז נישט געווען קיין אמאראץ געווען א חשוב'ע איד גראדע דער קעכער. און טאמער ס'איז דא דא בעלזער תלמידים און ס'איז געווען אין טעלזסטאן, דער איד לעבט שוין נישט, ער געווען א חשוב'ע איד ווער ס'ווייסט פון וועמען איך רעד, האט ער מיר דעמאלטס געזאגט א מורא'דיג ווארט, זאגט ער ס'שטייט אז א מענטש וואס איז א כפוי טובה איז כאילו א כופר בעיקר, האט מיר געוויזן דעמאלטס ווערט אראפגעברענגט אין דאכט זיך מסכת סנהדרין צו ווי, צו נאך געברענגט פון נאך ראשונים, ממש ווי א כופר בעיקר, עד כדי כך, האט ער מיר מסביר געווען די סיבה פארוואס. די וואס די פוינט פון פון הכרת הטוב די אייבערשטער מאכט א גאנצע בראטל פון דעם פרשת בקירים ס'איז דא א גאנצע מסכת בקירים אויף דעם וואס איז די גאנצע גדולה וואס די אייבערשטער דארף אונזער שכוח סיריעסלי די מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דארף אז דער קליינע אידעלע וואס איז אים געוואקסן א פיצי עפעלע זאל גיין זאגן רבונו של עולם טענק יו קאם אן ער דארף אונזער שכוח כביכול רבונו של עולם וויל אונז לערנען א לעסן בי טענקפול און עווריטינג יו העוו. זיי דאנקבאר וואס דו האסט. יעדער דרייט זיך ארום א גאנצן טאג, ווען איך וואלט געהאט דאס וואלט געווען גוט, ווען איך וואלט געהאט דאס וואלט געווען בעסער, און מען קוקט אויף יענע קאר און אויף די קאר, יענער גייט אזא שיינע שמחה, יענער האט אזעלכע קינדער, יעדער איז א גאנץ טאג דזשעלעס. און וואס געשעט איז אז מען זעט נישט איין וואס מען האט אליינס. און איך עלענג שעירן א פערסאנעל סטארי, איך מיין איך האב עס געזאגט אויף איינע פון מיינע לייווס, איך עלענג זאגן זייער בקיצור, און איך זאג עס פאחד פאר מיך אליינס, איך בין אנגעקומען דא קיין אמעריקע מיט אסאך יארן צוריק, און איך בין אנגעקומען און כמעט אן גארנישט, איך האב פארקויפט מיין פורניטשער, בקיצור ס'איז געווען א גאנצע פאנטשע דעמאלטס, מציאות איז געווען אז איך האב נישט געהאט קיין פורניטשער פאר א שיינע פאר חדשים אין מיין הויז, איך האב געוואוינט אין א קליינע דירה, ס'איז געווען זייער שווער, עס האט מיר זייער געבאדערט אז איך קען נישט לעבן ווי א נארמאלע מענטש, מיט נארמאלע פורניטשער אזוי ווי יעדעם, און ס'איז געווען, ס'האט צוגעלייגט זייער א אנגעצויגנקייט די גאנצע מצב, איך האב מיר געמוטשעט מיט פרנסה דעמאלטס אויך, גייט דא צוריק וויפיל יאר צוריק, דרייצן יאר צוריק בערך, שוין, עס האט מיר איין איין איין שבת ביינאכט האט עס מיר געכאפט ווי מען זאגט, היט מי, און איך געדענק איך בין געווען אזוי צובראכן אז איך האב שפאצירט אויף די גאס, איך האב מיך נישט געקענט ברענגען אריין צו גיין דאווענען קבלת שבת. איך בין אזוי hurt אז מיין הויז קען נישט אויסזען נארמאל, צובראכענע טיש, צובראכענע בענקלעך, ממש אין די מחנה אין בוקס. סאו כ'האב דיסיידעד אז איך גיי שפאצירן, כ'האב מיך נישט געקענט אריינברענגען צו גיין דאווענען, אבער כ'האב שפאצירט אין די גאסן און כ'האב ארויפגעקוקט אויף די ווינדאו און איך זע נאך א ווינדאו פון א אידישע שטוב און נאך א ווינדאו פון א אידישע שטוב, יעדע האט שיינע פורניטשער, יעדע האט שיינע קורטענס, יעדע איינער לעבט, טאקע נישט ווי פאלאצן אבער יו נאו, די מינימום. און עס האט מיר אזוי וויי געטון, פארוואס האב איך עס נישט? איך האב מיך דעמאלטס געגעבן א רוף אן, רבונו של עולם, אז דו עסט מיך העלפן איך זאל טרעפן א נארמאלע דירה, און דו עסט מיר העלפן מיט נארמאלע פורניטשער, איך זאג דיר צו, איך גיי זיין די מאוסט העפיעסט מענטש. עס האט נישט גענומען לאנג, איין מינוט אויפן צווייטן, געטראפן א הערליכע דירה אויף טערטי סעווען פיפטין, און די נישט נאר דאס, די דירה איז געקומען מיט פורניטשער, ווייל דאס איז געווען כאילו א סעמפל דירה, און פאר א שיבוש האב איך אפגעקויפט די פורניטשער און איך האב געהאט הערליכע פורניטשער אין מיין דירה פון וואן מינוט טו די נעקסט. פארשטייט זיך אין אנפאנג בין איך געווען מורא'דיג עקסייטעד נאכן נישט וואוינען נארמאל פאר אזויפיל חדשים, און איך בין געווען זייער טענקפול, באט ס'איז נישט אדורכגעגאנגען קיין לאנגע צייט און איך האב פארגעסן פון דעם, עס איז געקומען אנדערע נסיונות אין לעבן. ווען ס'כאפט מיך אן אזא נסיון גיב איך א קוק, איין מינוט, דו האסט פורניטשער? זאג. יא! האסט צוגעזאגט אז וואס? אז דו גייסט האבן פורניטשער גייסטו זיין העפי, רייט? בי טענקפול. איך זאג אייביג אז א סעקונדע וואס א מענטש לעבט קען נישט שאדן צו ער וויל הרג'נען די סעקונד צו ער וויל עס לעבן. דהיינו, וואס הייסט געלעבט? געלעבט איז ווען מען איז העפי, רייט? ווען א מענטש איז סעד, ווען א מענטש איז צעבראכן, ווען א מענטש איז צעזעצט און צעקלאפט, די סעקונדע איז נישט געלעבט. ס'דא מענטשן וואס לעבן נײַנציק יאר, און זענען געווען אזעלכע אנגעצויגענע מענטשן אין זייער לעבן, און אזוי נישט עפרישיעטעד וואס גייט פאר ארום זיי, אז זיי האבן בעצם נישט געלעבט קיין נײַנציק יאר, זיי האבן אפשר געלעבט צען יאר. און ס'דא מענטשן, איך האב עס פונקט געזאגט פאר איינעם די וואך, ס'דא מענטשן וואס לעבן א קורצע לעבן, און זענען אייביג פרייליך. כ'האב די וואך גערעדט מיט א אינגערמאן, און ער איז א אייניקל פון א איד וואס האט געהייסן רבי יענקל קאהן, ער האט געוואוינט אין אנטווערפן און געהאט א ספרים סטאר, און איך גיי דערציילן די מעשה מיט א נאמען, דער רבי יענקל קאהן האט געהאט א ספרים סטאר לעבן פשעווארסק, גאנץ אנטווערפן האט אים געקענט, דער איד איז אייביג ארום געגאנגען מיט א שמייכל, אלוועיס וויט ע סמייל, ער האט נישט צו לאנג מאריך ימים געווען, אבער כ'קען ענק זאגן אז די וועג וויאזוי ער האט געלעבט, ער איז נישט געווען קיין עושר, ער איז נישט געווען קיין חשוב'ער רב, אבער ער איז געווען א ערליכע איד, געדולד צו יעדעם איינעם, און אלוועיס וויט א סמייל. דער איד האט געלעבט יעדע סעקונד פון זיין לעבן, ביקאוז ער האט עפרישיעטעד אפילו זיין קליינע ספרים סטאר, ער האט עפרישיעטעד אז יעדער שנארער צו יעדע אורחא פורחא וואס איז געקומען אין פשעווארסק און זיי האבן גענדיגט צו פארדרייען א קאפ פאר רבי משה אהרן זענען זיי אריין קומען ביים ביסמער ביים אין ספרים סטאר זיך ארום דרייען און אים דרייען א קאפ און ער האט יעדעם אויפגענומען מיט א שמייכל ווי כאילו דאס איז די גאסט אויף וועמען ער האט געווארט. איך פרעג אסאך משתיינים די זייט ווי קענסטו שמייכלען רבונו של עולם אפילו געלט האסטו? וואס האסטו? אבער די אמת איז די איד האט עפרישיעטעד יעדע סעקאנד וואס די אייבערשטער האט אים יא געגעבן און ער איז געווען העפי, דער מענטש האט עכט געלעבט. ס'איז זייער א שווערע סטראגל, יעדע מענטש גייט דורך פעין אין לעבן, די קונץ איז צו געדענקן איין זאך, אלוועיס טו בי טענקפול, ביקאוז א מענטש איז נישט טענקפול איז ער נישט טענקפול פארן רבונו של עולם אויך נישט, און דאס וויל די אייבערשטער, די אייבערשטער וויל אז די מענטש זאל זיין איין שטיק שכוח. און כ'וועל נאכדערציילן נאך א אינטערעסאנטע מעשה פון דעם וואס די עולם קען אהיימנעמען. איך דערמאן מיך שוין וואס איך האב געוואלט דערציילן, מיט דעם האב איך אנגעהויבן וועגן הרמות קל, יא, איך האב אנגעהויבן מיט דעם אז פארוואס דארף מען ביי די ביקירים זאגן וניסו ואמרתו ביי הרמות קל. סאו איך בין געציילט נאך א מעשה, געווען א יונגעלע אין אנטווערפן, ביידע אין אנטווערפן, און אין אנטווערפן איז דא א גרויסן שיל וואס הייסט, מען רופט עס די אסטן שיל, דאס איז די בית הכנסת הגדול פון מחזיקי הדת, א אלטע פארצייטישע ישיבה, עס איז דארט געווען ווייסט וואסא פראכט, מען האט עס לעצטנס איבערגעבויט, ביוטיפול! כ'מיין אלס קינד פלעג איך זיצן דארט און קוקן אויף די ווענט, ממש קאמיקס, ביוטיפול! אנבעליוועבל! עניוועי, דער רב דארט איז געווען הרב קרייזווירט, איז געווען א גרויסער גאון, הרב חיים קרייזווירט, איז געווען א אויסטערלישער גאון, א תלמיד חכם, און ער פלעגט דארט דאווענען, און אויבן איז דא העכער דעם איז דא א בית מדרש וואס די חסידישע עולם האט געדאווענט אונטן מיט די שול האבן בימים ההם געדאווענט מער די שטעטישע מענטשן און אויבן האבן געדאווענט מער חסידישע אידן די אויבערשטע בית מדרש איז געווען געפאקט און מיין טאטע פלעגט אסאך דארט גיין דאווענען און ס'איז זייער געווען ס'איז זייער ס'האט זיך געלוינט פאר אים צו גיין צו אסטן בית מדרש ביקאז און אויבן האבן געדאווענט אסאך באבאטשע אינגעלייט וואס האבן געטיילט א באנטש קענדיס אבער די בעסטע איז געוועזן אז אונטן אין די גרויסע שול הרב קרייז זי ע האט געדאווענט אין א גרויסן שול, מען זאגט בגודל היכל ובקטן קהילה, ס'איז געווען א גרויסער היכל מיט א קליינע קהילה, מיט א קליינעם עולם, און ווען ער האט געזען א היימישע צורה האט ער געהאט אייביג צוגעגערייט קענדיס וואס די רעבעצן פלעגט מאכן אליינס אזעלכע האניג קענדיס, ס'איז געווען זייער גוט, און. ער פלעגט ווען א קינד איז געקומען זאגן גוט שבת פארן רב, באטייליגט זיך נישט אינמיטן דאווענען נאר ביים ליינען, האט ער באקומען א קענדי. סאו איך געדענק אז איינמאל ער האט מיר געגעבן א קענדי, און איך קום שטעקל זיין, ער געבט מיר א קענדי, און ער געבט א כאפ אן מיין האנט. און ער פרעגט מיך וואס זאגט מען? זאגט ער מיר ניין ניין נישט אזוי זאגט מען שכוח. מען זאגט שכוח הויעך. יעדער זאל הערן. זאגט ער מיר, פארוואס און ווי ווייס איך דאס? זאגט ער מיר, עס שטייט אין די פרשה ואני אסוף ואמרתו. ווען מען קומט איינעם זאגן שכוח, פאר גין אים א קאמפלימענט אויפן קול. יא, עס קען אריינקומען איינער אינדערהיים, דאס ווייב האט צוגעגרייט גוטע עסן, אה, שכוח, ס'איז געגאנגען גאנץ גוט, און מען כאפט נישט אז זי איז געשטאנען און געארבעט א גאנצן טאג, זי ווארט אז זאלסט אהיים קומען, יו שוד אפרישיעט וואס זי האט געטון, ווען זי האט געקאכט האט זי נישט געקאכט אזוי ווי דיין שכוח, אדער פארקערט, אמאל קען זיין פונקט פארקערט, מען טוט א זאך, מען טוט א פראדזשעקט, מען בויט עפעס אויף, אדער אפילו א קינד באדינט דיך, ער ברענגט דיך עפעס, ער ווארט אויף דיין שכוח, ואני סוב ומטה, סעי איט אוט לאוד, און די סעים טינג מיט זיך אליינס. יעדער מענטש גייט אדורך שפען אין לעבן, און דוד המלך האט עס געזאגט, אודך הוא כי עניסוני ותהי לי לישועה, אודך הוא, איך דאנק דיך רבונו של עולם כי עניסוני אז דו האסט מיך געפייניגט, פארוואס? ותהי לי לישועה, די פייניגונג אליינס האט שפעטער זיך אויסגעזען אז דאס איז געווען א טובה. א מענטש זאל גלייבן יעדע רגע אז יעדע דורכגאנג וואס ער גייט אדורך אין לעבן, נאו מעטער וואט, און איי עם סעיאינג איט אוט לאוד און קלעיר, ס'איז נישט איזי, איך קען ענק זאגן די טעג וואס איך בין איך זוך מיט לעכט די טובה, איך זוך מיט לעכט די גוטס, אזעלכע טעג בין איך מצליח, אזעלכע טעג איז געלעבט, און טעג וואס איך קום אהיים און איך טראכט ס'איז דאס נישט דא, ס'איז יענץ נישט דא, אזא טאג איז א געהארגעטע טאג, סאו פארוואס זאל איך האבן געהארגעטע טעג? און אז אמאל זעהט מען נישט די טובה, דארף מען גלייבן אז ממני לא תצא צרה, פון רבונו של עולם גייט נישט ארויס קיין שלעכטס, אסאך מאל יעצט וועסטו נישט פארשטיין, באט עוועריבאדי, יעדע איינער וואס איז עלטער פון פֿינף און צוואַנציק גאר קען זאגן, סערטען שוועריקייטן וואס ער איז אדורך אין זיין לעבן, איז למעשה געווען א טובה. סאו ממילא דאס וועט מען זיך מיטנעמען פון די שיעור, און איך גיי עס יעצט ענדיגן א מינוט ארום. ווערי סימפל, יעדע איינער ווארט אויף א שקויעך, אפילו גרויסע רבנים אויך, אפילו גרויסע זינגערס אויך, און עניבאדי, דיין טאטע, דיין מאמע, דיין זיידע, דיין שווער, דיין שוויגער, יעדער ווארט אויף א שקויעך און קיינער וועט עס נישט רידזשעקטן, און מאך זיכער ווען דו געסט איינעם א שקויעך איט שוד בי לאוד ענד קלעיר וניסו ומעתו, און זאלסט דיך אויך אליינס זאגן שקויעך. אויף די זאכן וואס דו טוסט צו דיך אליינס, האו גוד יו אר, ווי גוט דו ביסט, דו גייסט דאווענען, דו לערנסט, דו טוסט חסד, טראכט, יא, איך בין גוט, איך בין וואויל. ציענדיג מיט די ווארט, עס שטייט, דע מ ע י ם בו ס ו לאן אתה הולך ולפני מי אתה עושה דתן דין וחשבון. זאגן צדיקים אז דאס קען מען זאגן אויף צוויי וועגן, מען קען עס זאגן אזוי ווי ס'שטייט אין פשט אין פרק אבות ד' א מים בוסו, דאן א תועלה, גייסט גיין און גייסט גיין אין די רעדע אריין ווי מ'זאגט יו נאטינג. די צדיקים זאגן אז מ'קען דאס טראכטן די אנדערע וועג אויך, מים בוסו מתחת כסא הכבוד, איז געקומען פון די הייליגסטע פלאץ, און לאן אתה הולך און וואו גייסטו? דו לעבסט אויף א וועלט וואס דער רבונו של עולם האט באשאפן און האט דיך געגעבן מצוות און מעשים טובים, און דו גייסט איין טאג שטארבן און דו גייסט אנקומען אין גן עדן, פארגעס נישט ווער דו ביסט, אפרישיעט יור סעלף. פארשטייט זיך יעדע זאך דארף מען נוצן, דארף האבן שכל ווען א, ווי איין און ווי אויס. סאו עניוועי, בי אפרישיעטיוו, טראכטס וואס עטס האטס יא גוט, נישט קיין חילוק וואס די סיטועשן איז, און יו וויל סי יו וויל העוו א בעטער לייף. זייטס געזונט אידעלעך, אויב איינער האט עני קאמענט איבער די שיעור, יו וועלקאם טו סעי, אפילו קריטיג אויך. זייטס געזונט, א גוט שבת.